Tena ase. W'adamfo paa ne wura. Oh, me ne no te sɛ bafae ne fam. Ne ho fa ase no, w'adamfo paa no. Paa. Awura ma ɛyɛ nneɛma bi a ɛme ya sɛ mewɔ fa ase ne mpɔn no no a metu me fo a wontie. Nti mema asɛm no awura ma ɛyɛ no, wo ne ne nam ho bi. Fa me ma sɛm.
Ɛnɛ yawo kɔ, kwadwoo kɔ, kwaamee kɔ, kwabenɛɛ kɔ. Aah ɔfa ɛno na wo pɛ akyerɛ. Oh na sɛ wei deɛ nka ɔfa ɛnyɛ asɛm biaa eeh cos aban a wasi so deɛ yɛ ma yɛtwam oh nti wasi wasa sisei no deɛ nka ɛbɛboa onya bɛɛ. 30 kɔ no a, na wapɛ obi na ɔne no wayɛ ne ho ade, na anka ɔne no ate. Na asɛm a w'ankasa woyɛ ɔbaa woka yi, saa mmerɛ yi bɛgoro bɛda m'ase, bɛgoro bɛda m'ase, bɛgoro bɛda m'ase, na da biara barima foforɔ ne wo da, barima foforɔ ne wo da no, wonnim sɛ ɛbɛduru time a wopɛ sɛ ɔware anaasɛ ɛbɛyɛ ayi no, barima biara mpɛ wo bio? Hah? Oh, fa sɛ ɛno deɛ, obetumi kɔ akɔware wɔ akyirikyiri na ɔne no Saa, aka. Ah, ɛno deɛ. saa. It is.
Baabi a ɔde no bɛkɔ no, ebia nkɔmmɔdidie mu anaasɛ wo ne no nna mu a, wonim sɛ seesei deɛ mahyia me dɔfo. Na obi a ɔne wo ada a ɔnyɛ wo hwee, ɔmpɛ wo no ne ade no koraa no, na sɛ bi koraa ebia na nipa no koraa wonnim no. Ɔno na ɛbɛfrɛ wo abɛka akyerɛ wo sɛ, na mepatwɔ wo na aware ɔbaa yi. Ɔbaa yi deɛ ɔnni suban o. Deɛ ɛya koraa sɛ wo ne ɔbaa nam. na wo barima yɛafrɛ wo aka akyerɛ wo sɛ ɔbɛn a ne nam deɛ ɔni suban. Barima no wote sɛ deɛ koro a wabam bɛbu. Na ɔhu sɛ ɔnyɛ papa nti wo so bɛyɛ w'adwene sɛ o oh, ɛne ma me ne ne nna bi na menya life ma no.
Nti wɔnyɛ meboa.
Nti ɔno bi na woyɛ.
Hei hei me nso me mu. Ɛnɛ mmabaawa amaba mu mu hwehwehwehwehwehwe no. wokaa sɛ meyɛ akwadaa ma ɔ ana hei wobɛsɔ me mu ɛnyɛ woa ɛnyɛ woa ɛnɛ system no asesa nti mmaba a wama ba yi mo mu nipa biara moyɛ nneɛma a ɛho hia ɛna moyɛ adeɛ mo sɔre a mo ne mo papa mo na ɛda woworɔ ho kyerɛ wo papa ɛti ɛyɛ mo nɔɔma sɛ wɔfa koraa no tumi susɔ ne mu Nanso nka fɛs no koraa no, ansa na wo ne wo papa anaasɛ obi bɛda no, yɛnworo bra koraa nka wontumi nyɛ saa adeɛ no. Nanso ɛnnɛ deɛ, moagya agum. Social media, nkurɔfoɔ worɔworɔ mo ho ne adeɛ na nea moyɛ bi ahwɛ. Na wo akwadaa ketewa a wɔmee wafɔ ase no, wosɔre a bɛrima wei kɔ, wei kɔ. Me deɛ menka nkyerɛ sɛ mɛma no mfa bɛrima. Waduru ne mfie so. Pɛ baako bi a ne ho dwo, a nyamesuro wɔ ne mu, na ne no ntena. Ɔfa wei de mentwa w'ano o. Mmarima no, te sɛ wɔn aba no, wɔn su, ebi su ma asuba nyɛ. Ah, nti. Nti ɔkɔfa na ɔnya na wa wa. Wabɔ na wei.
Aha, na foforɔ aba. Ɔbɛbɔ na wei.
Nti ayɛ sɛ Na foforɔ aba na. Aha, nti. Wɔn di so na de bia nkurɔfoɔ wura mu na nkurɔ. Wohu sɛ ɛse a ɛwɔ mu nyinaa bɛtutu. Ɛse a ɛwɔ mu nyinaa bɛsa. Ha, yɛse anoma a wɔsɛ na wɔn ntakra wɔn ti bɔ mu. Kyɛ sɛ deɛ bi Rahman yɛ no the same thing na wo nso woyɛ. Enti ɛnyɛ wo nwanwa sɛ da biara mmarima wei wei kɔ wei kɔ wei kɔ wei kɔ Twumasi aba na wabɛbɔ na ɔkɔ ha na wei nso abɛbɔ. Ɛbɛyɛ kakra mo nyinaa mobɛdi mogyafra. Mobɛdi mogyafra. W'ankasa w'abusuani koraa no ɔbɛwɔ wo.

My brother is talking. You were the speaker of parliament Atukuba. I want to hear from you. Deɛ wɔka no ɛyɛ no kɔ sesa yi. Oh ma me me nka ne bɔ ne nso o. Ɔkyerɛ sɛ awuraba sesa mmarima mu. Ɛna mekyerɛ no sɛ saa deɛ nka ɛno deɛ nka nhyɛ da nyɛ bɔne.

Na aban yɛ asesa wɔ ni ba.
Mframa ɛfa mu hoho. Ready to do. Pie firi fie a.
Kaa pie firi fie a kwasia. Wɔnyɛ akora o. Wɔatane maame bi bi de abɔ so. Eti wona nso yɛ akora. Ne maame adeɛ ɛna ɛbɔ so ne yɛawoɔ bere no ɛne yɛkyi no ɛne yɛwuo bere no kwasia poi kwasia poi. Ɛnɛ mmabaawa no mma ba mekaa sɛ wɔntena ase na me ne ne nni nkɔmmɔ na mentu ne fo no akwadaa ketewa no ɔno no asɔ me mu de ne nsa fifa me. Mese wɔnyɛ akwadaa bra ɛne wo de nkwadaa na wɔbɛtɔ me akwadaa sɛ wɔbie so te ɔde maame deɛ na watena ka ho.

Awuraa mma, hyɛ n'adamfo no nti nka ɔnhwɛ wo suban no bi koraa na nka wonsua. Minnim deɛ awuraa mma yɛ pɛ. Yɛ me no.
Sɛ mennim na mekɔ obi ma no, ɔka nim sɛdeɛ awuraa mma bɛsi ayɛ me afa. Ɔfa gyae. Eh, awuraa mma paa. Nso na ɛnyɛ saa na no, yɛ so ɔmaame nyɛ koraa nso na ɛnyɛ deɛ awuraa mma yɛ no koraa deɛ aboro ɔmaame deɛ so. Aboro so.
Adɛn na awuraba mi ɛbɔ di wɔ area ha saa sɛ sɛ obiara hu mɛmbi ni saa mɛmbi ni saa adɛn obiara wɔpɛ.
Asesafam nko ara ɛna apakye ɔkyena a. Na wo ne ne nam no afutuo bɛ na ɛyɛ a wode ma no. Hwan? Awura ma mennim asɛm a menka nkyerɛ no mennim kasa a menkasa nkyerɛ m'adamfo wei. Maka bia. Mesi wokɔka no ano ɔyɛ ɔbɛyɛ wo ah.
Mennim baabi awura ma kɔfa saa suban wɔ yi a wɔgu abusua no anim ase saa o. Ɛne wei deɛ ano ɔden wofa baabi a na awura ma wofa ha na awura ma wofa ha na awura ma. Adɛn? Awura ma asesa fam ebia na ɛde. Wɔpɛ. Ebia no ɔnsɛm o. Wɔn a wohu sɛ yɛ sika no wɔpɛ wɔn a wohu ade koro nti awura ma gu mmarima so saa adɛn? Me deɛ maka akyerɛ no, wokɔfa yareɛ ba a, wo nko ara, me menni w'akyi. Maka akyerɛ no sɛ ɔkɔfa yareɛ ba a, me menni time sɛ mede bɛdi awura mmaa akyi.
Mmarima bebrebe deɛ na wopɛ?
Ɛdeɛn nko ara na wopɛ sɛ wohu? Bi a ade pɔtee na Awuraba pɛ sɛ ɔhu nti a ɛno nti ɛna a wei, ɔkyena wei. Asesa fam no koraa na ɛyɛ a na m'adwuma me, ɔfa koraa mpo a deɛ nka ɔmfa papa baako bi na ɔntena ne ho. Na kyerɛ sɛ basaa nwonwonae. Wo ne no nam no, mesrɛ wo tu no fo pa ara yie. Mɛma Awuraba nkɔfa asɛm mma. Na me me pɛ a mete hɔ yi deɛ, ɛnyɛ adeɛ a me mɛyɛ m'adwene sɛ medi Awuraa Mma akyi nnɛ, madi n'akyi kyena. Ɔfa aka saa nso a wanka no yie, woyɛ dɛn a ɔyɛ Dabi wɔfa menyɛ dɛn? Dabi ɔyɛ wɔfa ase.
Ah, wobu wobu nnipa a anaa wobu adeɛ a yɛtu mfo a nka wobɛyɛ w'adwene sɛ wobɛtie. Wommu nnipa nti Awuraa Mma meka biribiara kyerɛ wo a wontie a, me merebɛdi w'akyi ayɛ dɛn? Ɛyɛ nkakrankakra na wasesa. Dabɛ abiem. Dabɛ ne kyena. Yɛnhwɛ ne kakra.
Hwɛ deɛ wo mfeɛ aduru yi. Tam bɛn na yɛbɛkye wo atena ase atuu fo? Ha? Da bɛn na yɛbɛkye wo atena ase sɛ awura ma sesa o sesa o sesa o? Meka wo maame reka kyerɛ wo. Adɛn?
Ɔfrɛ wo sɛ ɔka bebree kyerɛ no. Ka bebree fa kyerɛ no. Ɛnyɛ sɛ woka nnɛ na wayi w'ani, woka no nnɛ na wayi w'ani. Ebi ba ha koraa bɛdi m'atɛm. Saa.
Ebedi w'atam. Ebi ba ha, ɔkɔfa akoa bi baeɛ. Akoa tiatia bi baeɛ, mekɔkaa yi a bɛhwɛ ɔdrɛse no wɔ ha. Awurama ne wo.
Na sɛ awurama deɛ ɔka ɔbɛyɛ. Na ada asɛm bɛto no. Ɔno ara maame nso kɔkaeɛ Dina. Gate ya no, ɔdrɛse Dina sɛ ɛyɛ ɔno ara ne pɛ, deɛ ɔpɛ na ɔyɛ. awuraa mu no. Nti sesei deɛ yɛnni time a sɛ wobɛka awuraa mu asɛm bie. Yɛnya no life ma no na ɔno ara ɛte ka ne kɔn mu wie a, wobɛhu sɛ ɔwɔ maame bi anaasɛ ɔwɔ ɔfa bi wɔ fie ha. Ɔnnya abotire o. Adɛn? Ɔnnya abotire, awuraa ma ɔnnya abotire o.
Nkoa woyɛ deɛ nnipa. Woyɛ deɛ nnipa na da biara yɛnka w'asɛm na da biara awuraa ma yɛnka w'asɛm o, awuraa ma o. Ɛdeɛ mmarima nko ara? Ɛdeɛ paa na wohwehwɛ? Ɛdeɛ na wopɛ wɔ wiase? Ɛdi adeɛ. Adɛn? Ɛdi akyɛ no fa. Me deɛ ɛno atitiriw koraa nti na mebaa fie ha no. Ɛno pɔtee nti na mebaa fie ha. Wohwɛ na ɔkasa kyerɛ no na ɔnyɛ ayi a, na watew ho afiri ne ho. Mepɛ n'asɛm nso o. Ɔfa, wo deɛ ɛno nti na mebaa ha no. Da biara wo awura ma yɛka nkurɔfo ɔkasa kyerɛ wo. Wowɔ hɔ ara na complaints ba. Na nkoa yɛ nipa. Adɛn? Awuramadeɛ bɛn mmarima nko ara na ɛda, deɛ menim deɛ ɛda n'ase a.

Ahodɛbɛ nko ara. Ah. Ahodɛbɛ nko ara na awura ma ho yɛ wo da. Wo deɛ wayɛ w'adwene sɛ mmarima no wei kɔ na wei ba wei kɔ na wei ba. Deɛ ɛyɛ me ya koraa nso sɛ menim sika bi a yɛde ma no. Ɔbaa no ɔsaa de nsa pan. Ɛsɛ ɔbaa koraa deɛ ka. Na mmarima no koraa wohu sɛ wɔnkɔ wɔn fie wɔn na ɛba ne fie. Menim deɛ wɔpɛ. Ka barima deɛ anaa ɔbaa deɛ anka wokɔ barima no de wokɔ ne fie na sɛbi wakɔ akɔda ma adeɛ akye na ɔreba no. Ah. Wobaeɛ koraa ɔse ma anaasɛ wɔfa mekɔeɛ sei na menyaaeɛ.

Nti me deɛ.
Ma wɔ wa na fɔ fa yɛ. Wa wa sɛ mo. Efie bi yɛ nkumo wa kɔ akɔ wura mu. O pere dɔdɔ. Sɔ na na do sasa nie. Wa ja ke. Ti na yɛ. Adɛ bɛ sɔ na wunsa nu konyi na bu mu no. Ɛni ɛti wo.